Ēi taki ngā hī e, taki ngā hī e, ara mai au i te mauri o tōku waka, o Mātaatua he taua, He taua te tīrahanga o te ureo o Wanuiarangi e. Ko Pūtauaki te maunga ko Tarawera ko Rangitaiki ko Rīningāua e. Ana te ihi, ana te wehi, ana te mataku e hī!
Ko Ngāti Awa he uri nō te tini o Toi. Nō te waka o Mātaatua i ū ki Whakatāne i te rerenga mai i Hawaiki.
He Māori te tangata e noho ana i runga i te whenua, kāre he tauiwi i tērā wā. E ai ki ngā kōrero i tuhia e Kāpene Kuki me āna tāngata, e muia ana tērā whenua e te tangata, mai i te kaha huri noa ki Tauranga. Nā, ka haere te wā, ka āhua raruraru tērā takiwā i te haerenga mai o Ngāpuhi. Nā, i tērā wā, mai i Ōhiwa ki Tauranga, he Ngāti Awa katoa. I muri mai tērā, ka tīmata te pakaru haere o tērā reanga e kīia nei ko Ngāti Awa. He Ngāti Awa a Ngāi Te Rangi. He Ngāti Awa te āhua nei o ngā iwi o Te Kaha i runga rā i ngā whakapapa. Nā, ka wehewehe haere ngā iwi, ā, tae noa mai ki te wā i mua tonu i te hainatanga i te Tiriti o Waitangi. Kaha tonu ana ngā iwi, kua kitea a Tūhoe e noho mai ana, kua wehe a Tūhoe mai i a Ngāti Awa, kua tū mai a Ngāi Te Rangi, Āhua, kāre anō kia tino kaha te wehe mai i waho o Ngāti Awa. Kei te pai ngā iwi o tuawhenua, a Ngāti Manawa mā. I tērā wā i tīmata ai ētahi Pākehā ki te haere mai ki roto i a Ngāti Awa. I te tuatahi he tāngata mahi kaipuke ka noho ki Matatā, ētahi o rātou ki Ōhiwa, tae atu ki ngā moutere. Engari i tērā wā he tino tokoiti rātou. E ai ki ngā kōrero, kāore anō te mana o te kāwanatanga o Aotearoa kia pā mai, e noho motuhake tonu ana. Te mana o tēnā iwi, o tēnā iwi.
Ngā mahi moni a ngā hapū o Ngāti Awa i tērā wā, he whāngai kararehe o te pāmu, he mahi kāri, ā, ka waru harakeke hei taura ki te hoko. Ka tukuna e rātou te kararehe, te rawa, me te kai ki ngā mākete o Ākarana, I runga i ō rātou ake kaipuke rewarua. I te Orīni, i Rangitaiki, i te Pāroa, ka pia katoa tērā whenua i te repo. I reira hoki te oranga o Ngāti Awa i ngā kai maha. Ka puta tētahi kaupapa nui i ngā tau i muri i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, ko te Kīngitanga Māori, hei whakakotahi ngā iwi, ā, ka mana tērā. Ko ētahi iwi i whakaae marika, ko ētahi i āhua mānukanuka ki te whai atu. Ko Ngāti Awa tētahi i whakaae i te tautoko i te Kīngitanga. Kua mōhio te kāwanatanga e tautoko ana tēnei iwi a Ngāti Awa i te Kīngitanga. He raruraru i reira. Ko te tino kaupapa hoki a te Kīngitanga, he pupuri i ngā whenua Māori. Nā, kāre pai ki te Kāwanatanga, nā te mea ko tā rātou kaupapa, he tere tonu te hoko i ngā whenua Māori. Ana i ētahi wā, kāre te tino pai ā rātou mahi hoko whenua. I te tau 1864, ko ētahi hapū o Ngāti Awa i haere tahi me tētahi ope o Te Tai Rāwhiti hei hoa whawhai mō te Kīngitanga i Waikato. Engari nā te iwi tata, nā Te Arawa i aukati. Kia kore e whakawhiti i ōna whenua. Hoki mai ana a Ngāti Awa, inā rā kei pā mai te riri ki tōna anō rohe. Kāre i kotahi te iwi whānui, hapū ki te hapū, Ko ētahi hapū i huri ki te hāhi Katorika, ko ētahi ki te hāhi Mihingare, ā, ko ētahi ki te Pai Mārire. Nei, pērā kē te āhua, kāre i kotahi te iwi i runga i ērā mea hou e uru mai ana ki roto i te rohe. I tērā wā he mea nui te whakapono ki a Ngāti Awa. Engari ko te Pai Mārire pea te mea i raru nui ai a Ngāti Awa whānui.
Kei te mārama i te haerenga mai o ngā tohunga o Taranaki, kotahi nō Te Arawa, haere mai rātou ki roto i a Ngāti Awa. Ko ngā hapū i whai atu i tērā whakapono, ko ngā hapū o te awa o te Atua, tērā tāne i matata, ā, ko ētahi ia ka noho tonu he Katorika, he Mihingare, he Perehepitiriana, me ētahi atu pea. Ko tētahi kaupapa nui a rātou, he pupuri i te whenua, kaua e hokona ki te kāwanatanga, ā, ki ngā Pākehā rānei. Engari kāore i mōhiotia i tērā wā ki te kino nui ka whai ake. Kotahi mano e waru rau ono tekau mā rima, ko te Minita Volkner ka kōhurutia i Ōpōtiki. I whakaemi katoa ngā rangatira o Whakatāne, ka hui. I ērā wā hoki he rūnanga. Toru rau tāngata i tae atu, he nui tonu tēnā. Ka tuhi ki te kāwana, ka mea, Kai te pouri mātou i te matenga o Volkner me ngā āhuatanga i pā ki reira? Ana e te kāwanatanga, ki te hiahia koe ki te mauhere i ngā kaikōhuru, haere tika mā te moana, kaua e whakawhiti mā tō mātou rohe. Ko James Te Mautaranui Falloon he uri no aua tīpuna. Ka haere ia hei kanohi mo te Karauna ki te whai ngā kai kōhuru i a Valkner.
Na, ka haere mai a Te Mautaranui Falloon i runga i tōna kaipuke, ka takahia te rāhui. I tērā wā, ka tīmata ngā raurau I toti a Ngātiawa. I whakawhitia e Falloon te aukati, ka urutomo ki te pūaha o Whakatāne. Ka whakaaro a Te Hurarao ko Horomona, he takahi tēnei i te mana o te aukati. Nā, ka whakaritea he tauā ka puta atu ki te waka, ki te Kate, e taupunga ana i waho o Whakatāne. He rahi ngā kōrero rerekē mō ngā mahi i tatū i reira, hei whakarāpopoto, i kōhurutia a Falloon, me tētahi tokotoru o te waka o Kate. E kī ana i ngā taunakitanga i whakapōhane a Falloon ki ngā rangatira, kāore he whakautu i tua atu i tērā o te riri.
Me taki hāruru atu au ki tō tipu huna i a Te Ara Māpakura, e riro rā ai te hokowhitu o Tūhourangi. Kei whai ata i ngā te kimi rāua ko te rāhui, kei te umua mākina. Rawa i te kī ngā mate kei runga kawera, me tangi atu ki te rae o Kōhī. Nā tō tipu na rānei i ratu moana, tika tonu rā taku haere ki te ua o te Atua ki whakapau korero ko te pā tenei o te ragi houhiri. Ko Ngai ta ragi houhiri i te hapū, ko te hura tetahi whakaripihi te rangatira. Nāna i ārahi. Te ope taua i kohuru ai taku tupuna i a Tamautaranui e! Ka tangi, uau e! Te mamae ai!
Ka mate a James Falloon. Ka tuku a Kāwana Krei i te pānui rongonui nei, Te Pānui o te Rongomau, i te wiki tuatahi o Hepetema 1865. E muru ana i ngā mahi whakatumatuma katoa, hāunga rātou i kōhuru i a Falloon rāua ko Volkner. Ka pānui te ture taua, ka whakauru i tana hoa whawhai i a Te Arawa kia whakaeke i te rohe o Ngāti Awa ki te whawhai i te hunga hara. Ka tonohia mai ngā hōia mai i Tauranga Moana i Maketū, ko tētahi o ngā tāngata i haramai ki te. Ki te hopu i ngā tāngata, ngā rātou i kōhuru, ko Retireti Tāpihana tonu te ingoa o tērā tangata. He taha Pākehā, he taha Māori, ā, he Māori tonu, nō Te Arawa. Haramai rātou ki te āwhina, ana ko te tangata nei a Gilbert Mair. Ehara nā ngā hapū o konei, o tēnei rohe o Ngāti Awa, engari, Ngā mea kē, ā, e noho mai ana i te awa o te Atua, ko te rangi hauhiri, ko Hikakino, ā, ko te tāwera. Ko reira ngā hapū o Ngāti Awa i huri ki te whai mārie, engari ka, ka tae mai ki, ā, ki te awa o te Atua ki Matatā, ā, ka hoki pērā. ngā tāngata a te hura, tai whakariki, ā, ko te pakanga e toru rā pea e pakanga ana i te kupenga.
Ko te kupenga i ngā pari tahataha o te awa o Te Rangitaiki i te teko. I kaha nui atu te hoariri i wā te rangatira nei a te hura te tai whakaripi. Ko te hapū o Te Tāwera ka whakahauraro, ka ū tonu a te hura Engari ka araru ngā wāhine me ngā tamariki. I te 20 o Oketopa, 1865, ka whakahau raro a Te Hura me āna tāngata.
Ko rua uri, ko rua tea. Ko rua i te whatiwhati.

I konei, i te horonga o te pā o Te Kupenga, te tīmatatanga o ngā karawhiunga nui a te Karauna. Ana ka mauherehia, e toru tekau pea ngā mea i mauherehia i tērā wā. Nā, ka mau ngā tāngata nei, ka haria ki Ōpōtiki, i reira whakawāhia ai i raro i ngā ture taua. Ko ngā hapū e noho pātata ana ki ngā hapū o tētahi atu iwi, kua roa rātou e noho pērā ana. Ko ētahi o rātou ka rata atu ki tērā taha i runga i ō rātou whakapapa, ko ētahi kei tēnei taha. Ka pā mai ana he raruraru, tētahi mate nui hei titiro mā rātou ka pēhea rātou. Ko ētahi hapū he hāwhe, hāwhe Ngāti Awa, hāwhe Te Arawa. Ko ētahi tere tonu te, te rere atu ki a Te Arawa. Ka whakarērea mai i a, a Ngāti Awa. Ko tērā hapū a, i korara a, a Te Tāwera. I pērā anō i a ngā iwi o te ao o te Atua, i pērā rātou katoa. I roto i ngā pēhitanga nei a te kāwanatanga, me ērā momo raruraru, ka pēhea rātou? Ka noho tūturu tonu mai ki roto i a Ngāti Awa, ka peka atu rānei ki tērā taha?
I te 17 o Hānuere 1866, i mua i te paunga o te tau i muri i te kōhurutanga i a Volkner rā o Kofaloon, ka muru raupatuhia e te kāwanatanga te 245 mano eka whenua o Ngāti Awa ka rato hautorutia ki ōna hoa whawhai māori, pēnei me Te Arawa, e 87 mano eka. Ki a ia anō, e 80,000 eka. Ki a Ngāti Awa, ngā Māori i whakahau raro, e 77,870 eka. Ana te rirotanga o ngā whenua ka tohatoha haerehia e te kāwanatanga, wētahi ka tohahia ki ngā hōia ahakoa hai utu i a rātou. Ka wētahi, ka tukuna atu ngā whenua i tērā taha o Matatā ki ngā, ki ngā, wētahi o ngā hapū o Te Arawa. Ko Ngāti Rangitihi tērā, ko Tūwharetoa tērā, ko Ngāti Pikiao. I te murunga, he te kāwanatanga o ngā whenua katoa. Ka kite te katoa o ngā hapū, ahakoa whakapiri atu rātou ki te kāwanatanga, kore rānei, ka raupatuhia tonutia rātou. I te mea, ko te kāwanatanga kai te titiro kē ki ngā whenua. I murua hoki ngā urupā me ētahi anō wāhi tapu, me te reo pōrangi taiki, i whakawāhia i raro i te ture whenua mahi tūmatanui, i te tau 1864. Ehara ko te raupatu te mutunga o ngā tūkinotanga i a Ngāti Awa. I tapā rātou e te kāwanatanga he tangata hara. He taunu i taketakehia mō ngā reanga e hia nei. I pā kaha tēnei tapanga ki te tiro a Ngāti Awa ki a ia anō, ā, te tiro a ētahi atu hoki ki a ia. Hoki rawa mai ki ngā mauhere kōhuru i a Volkner rāua ko Falloon, ki a Te Hura mā. Ka heria ki Ākarana, ki Mautini, ki te whare herehere i reira. O te 35 tāne i whakapaehia mō te kōhuru i a Falloon me ana hoa,

I te mutunga o te tau 1866, kua riro te whenua, kua wehewehe ngā iwi o Ngāti Awa, kua riro ētahi o ngā tino rangatira, ā, ka kīia he tangata hara te katoa. Ka tau mai ki runga i a rātou te wairua taumaha, nā te mea kua ngaro a whenua, kua ngaro te mana o te iwi, ko te riri a te kāwanatanga ki a rātou. Ehara te mea nā ngā mahi a ngā Hauhau, He take anō tērā, engari ko ngā mahi i mua noa atu, hoki rā anō ki ngā mahi i hokopū, i turakihia e Ngāti Awa ētahi o ngā kaipākihi Pākehā i haere mai ki te hokopū. Nō reira ka noho Tērā hei hara i runga i a Ngāti Awa, ā, tae atu ki te Kīngitanga, he hara tērā, ā, tae atu ki ngā mahi a Te Hurama. Nā, whakahuihuia ērā raruraru katoa, ka kitea te whakaaro kino a te kāwanatanga ki a Ngāti Awa whānui. Koirā a Apirana Ngata i kī ai, hei iwi tāmate a Ngāti Awa. Engari tonu nō te tau 1875 ka hanga a Mātaatua. He wharenui whakairo kai manawa. Nā, ko tētahi, ko tēnei o ngā kaupapa i te whakatū whare whakairo, nē, ngā mahi whakairo, ngā mahi toi e kīia nei e tātou, he māmā ake tērā i te tō mai i ngā hapū. I te whakakotahi i a rātou. Nō reira, i te whakaaro a Wēpiha mā, me whakatū he whare, ka kōrerohia e rātou, ka whakaae mai. Ehara i te mea ko Ngāti Awa anake, ko ngā iwi o Mātaatua i huri ki te hāpai i te kaupapa hoki. Ka ea. ka whai hua. Engari kāre i roa rawa, ka tīkina atu e te kāwanatanga, ka tukuna atu ki tāwāhi, ā, e kore e kite anō mō tētahi wā roa. Ka haere te rautau ka kūare ngā reanga ki ngā whenua o te rohe nō ō rātou tīpuna. Waihoki, ngā kaupapa i raupatuhia ai aua whenua rā. Hei hoa taumau i te wareware nei ko te pōhara ki te reo, te tikanga me tōna tuakiri. He nui ngā Ngāti Awa kāre i mōhio ko wai rātou. Kāre rānei i hiahia kia Ngāti Awa rātou. Inā pakari anō te iwi, me hoki mai anō te ipukarea o maumahara, otirā, me whakakotahi anō.
Ka karangahia he hui. I tīmata te kaupapa mō te whakakotahi i taku hokinga mai ki Aotearoa. Ka tūtaki au ki āku koroua kuia, ka kī mai rātou ko te mea nui hei mahi māu. He whakakotahi i te iwi. Nā te mea e kite ana rātou kua kotahi a Tūhoe, kua kotahi a Whakatōhea me Te Arawa i runga i te mea kua whai Trust Boards rātou, nē. Ko taua mea rā, kei te whakakotahi i te iwi. Nō reira, ka karangatia he hui i Puawairua, ka hui katoa mai ngā hapū, Ana i reira, ka kōrerohia te kaupapa. Ko ētahi o rātou kāre i whakaae, engari ko ngā kaumātua me ngā kuia, whakaae katoa rātou, me whakakotahi a Ngāti Awa i a ia, ināianei tonu. I runga i te whakaaro a ētahi o ngā kuia kua roa rātou e moemoea ana ki tēnei hui, koinei te wā, Kia whakatutuhihia tērā moemoeā a rātou. Ana ka mana nei i tērā hui, mana tonu atu. Kai te kotahi tonu ināianei.
I konei, i te tau 1980, ka kōkiritia ngā kerēme o Ngāti Awa. Ka ara ake tētahi rōpū e arahihia ana e Hirinimoko Mead. Ka whakatau kia whakaritea mai he mana ā-iwi kia ahu whakamua. I tohua ngā kaupapa mō te raupatu, ka hoki mai i te māunga, whakahoki mai i te pāmu a Ngāti Awa, te whakahoki mai i te whare. I te tau 1983, Ka whakatau te kāwanatanga i whai mana te kōtitanga a Ngāti Awa, ā, ka tāpae i tana whakataunga whakamutunga ko te 320 mano tāra. I whakahēhia e Ngāti Awa, he iti rawa. Heoi i te tau 1987, ka whakaae te iwi ki tētahi atu tāpae hei wāhanga utu ki te kerēme o Kawa. Ka whakatauhia e rātou i te tau i muri mai. Ko tētahi wāhanga o te whakatau he whakahoki mai i te pāmu o Ngāti Awa. Engari, i runga i ētahi o ngā hapū i taua wā, ka kite, i kite atu ahau i runga i ō rātou kanohitanga, te pāmamae. I kīia e rātou he tangata hara. Nā te mea i whiua te ingoa ki runga i a rātou e te Karauna, ka whakaae tonu atu ētahi o rātou, āe, āe pea, he tangata hara rātou. Ka tono mātou kia whakapāhātia. a Ngāti Awa whānui i runga i, i ngā mahi uh, whakapae uh, he tāngata hara a Ngāti Awa katoa. Kia tangohia mai tērā ingoa. Ka whakaae te kāwanatanga.
Ka ū te Karauna ki Ngāti Awa, Ka whakapāhātia te iwi kia kitea mai te ao. Neke atu i te 100 tau te roa o Ngāti Awa e taumaha ana, engari haere ake nei, ka aro whakamua ki te whakarauora. I te tau 1988, nā Hirini Mead tētahi kerēme mō ngā hapū 21 o Ngāti Awa i whakarite ki te rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. e mōhiotia ana ko wai 46. Nō te tau 2003 rā anō ka whakaaea ngā Tiawa me te Karauna ki tētahi whakaritenga, ka hainatia te whakataunga i te Pāremata.
I te wā i whakatauhia ai te kerēme a ngā Tiawa, ka whakawāteahia e te Kāwana he pūtea hai hoko mai i ngā whenua, 40 miriona tāra. Ana, ka tukuna mai tērā pūtea hai hokohoko ā, i ngā whenua e hoki mai ana. Ko ētahi o ngā whenua, ā, ehara kē kai konei. Te nuinga o ngā whenua i, i hokona mai, ā, arā kē, tētahi wāhanga o Kaingaroa.
Ko ngā herenga whakaaetanga i whakatakotoria i te Ture Whakataunga Kerēme o Ngāti Awa 2005, i whai mana ai Te Rūnanga o Ngāti Awa. Titiro ake ki ngā mea i whakahokia mai. Ko te pūtea, e ai ki te tini o Ngāti Awa, he iti rawa. Ko ngā whenua i whakahokia mai, kāre i tino pai, kāre e taea e te iwi te whakamahi i aua whenua. Ko tētahi he repo, ko tētahi o ngā whenua nei ka waipukehia.
Te Wharenui o Mātaatua. Kua roa e kawea ana ki ngā tōpito o te ao. 1996, ka hoki mai anō. He nui te mahi ki te whakatikatika, ki te whakarauora anō i ngā whakairo, i ngā tukutuku, i te mana hoki o te whare nei. Nō te Hepetema 2011 ka whakatuwheratia, ā, ko ia te tohu nui e mahi tahi ana a Ngāti Awa i roto i ngā mahi Māori e whakahīhī ai ngā tīpuna.
Nō reira, i tēnei wā tonu ngā whenua kua hoki mai, ngā whenua I hokona, neke atu tōna wāriu i tēnei wā i te kotahi rau miriona tāra. Kei pōhēhē te tangata he nui rawa tēnei moni. Engari ka hoki tonu ki te whakaaro a ngā kaumātua o mua noa atu, i te kore he whenua. Kore he mana, kore he iwi. Ka noho tonu te whenua nei hei taonga tino nui mo nga ra e tu mai nei. Ahakoa te uaua e kitea ana inaianei te manaaki i o whenua, i te pupuri i o whenua, i te noho i runga i o whenua, na te mea kai te kora ra. Ngā mema o ngā iwi katoa o Aotearoa ināianei. Engari ko te anga whakamua te mea nui ināianei. He tirohanga ki te tau 2050, he kohinga wawata me kī o te iwi whānui. He whakarite ratonga te rūnanga, pēnei i te takuhe, te karahipi mā te ākongā whare wānanga. E toru ngā whāinga roa a Ngāti Awa. Ko te whakahaumanu i tōna tuakiri me tōna ahurea, ko te whakahaumaru i te iwi kore, ko te whakatinana i te pitomata o te rangatahi. Ka hoki ki ngā kōrero e kōrerohia ana e aku mātua kia kia mātau ko aku tuakana. Mēnā kai a koe te hiahia, karawhiua. Ka tae e koe ki te mahi i ngā mahi katoa. Nā whai anō te aranga mai o ngā kaupapa whakaawe i te iwi, pēnei i a Tūmeke FM, i te Whare Wānanga o Awanuiārangi, tae atu ki te kapa haka. Heoi, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
Ko te whakahoki mai i te maunga, kei te noho tārewa tonu tēnā kaupapa. Ko te whakarahi ake i te rohe, He kaupapa anō tēnā. Te reo Māori, te reo o Ngāti Awa, ngā tikanga me ngā kawa o Ngāti Awa. Mahia te mahi, ākune pea i ngā tau e tū mai nei, ka māmā ake mā tātou anō tātou e whakatika.